Waqt Knockabout Sicilia ħa nkomplu niċċelebraw l-atmosfera sajfija, ħa nkomplu nesploraw il-villaġġ tas-sajjieda Skoljitti, villaġġ ideali għall-veleġġatura u għal dik il-vakanza sajfija. Apparti minn hekk ukoll ser insuq 'l isfel fuq il-kosta nesplora iktar villaġġi żgħar fid-direzzjoni ta' Pozzallo, dan kollu biex nispirakom x'tistgħu tesploraw u tagħmlu dan is-sajf.

Edizzjoni oħra ta' Knockabout Sicilia biex inkun ċert li nara l-isbaħ irkejjen ta' skoljitti għal din il-mawra ta' kumpanjani għandi lil Phyllis Aquilina, Maltija li ilha tgħix hawnhekk kważi 25 sena. Pero mhux biss, ħanaqsam magħkom ukoll postijiet ta' interess villaġġi żgħar oħra li hawn viċin ta' Skoljitti li ta' min tesploraw. Il-ġurnata tiegħi ma' Phyllis fi skoljitti bdiet b'kolazzjon viċin il-baħar u Phyllis irrakkuntat li l-istorja tagħha fi skoljitti. Isma' ta' personali, ilek tgħixaw hekk 24 sena, x'ġalek tiġi tgħixaw? L-amore.
Insomma, issa hawnhekk wara 24 years għandi tifla wkoll, għandna tifla għandha 20 years u ngħix ħajja tranquilla għalfej għaw ħafna ħafna serenità. Għaw kalma u kulħadd kalm u bil-fors ifimni għax l-ewwel net għaw beach li ma jispiċċa qatt. Tikol tajjeb għaw ħafna restaurants, l-arja nadifa ħafna, Jina u għeknej, ġifiri, dan mandi xaħja komplikata, very simple, very simple la.
La darba mlejna zaqna, jina u Filis gawdejna passiġġa ta' ħelwa fil-port, fej stajna nammiraw Is-sajjieda ta' Skoljitti. Eventwalment irkibna l-karozza u soqna ftit minuti biex wasalna Kamarina. Esplorajna l-mużew arkeoloġiku li nsibu ġewwa Kamarina fejn rajna fdalijiet storiċi u artifatti li għandhom mijiet ta' snin. F'dan il-mużew, fuq żewġ sulari, wieħed isib artifatti bħal relitti li jmorru lura għas-sitt seklu qabel Kristu. Hawnhekk, wieħed saħansitra jista' jammira oġġetti misjuba f'qiegħ il-baħar, quddiem l-Akropoli tal-belt antika ta' Camarina, bħal żewġ statwi tal-bronż li juru lil Harpokrates, l-alla tas-silenzju, u Afrodite, l-alla tal-imħabba. Il-villaġġ ta' Skoljitti joffrilek bajjiet mill-isbaħ, kosta twila ħafna bramel debi Ilma ċar daqs il-kristall ikħal mill-isbaħ. Dawn il-bajjiet joffru ħarba trankwilla perfetta għal dawk li jħobbu x-xemx, l-għawm u l-isports tal-baħar. Il-viżitaturi jistgħu sempliċement jirrilassaw fix-xemx sħuna ta' sqallija jew jesploraw bajjiet żgħar tal-blat u jgawdu veduti spettakulari ta' din il-kosta. Il-bajjiet prinċipali ta' Skoljitti huma Spiaggia di Skoljitti u Spiaggia di Palma di Montechiaro, it-tnejn li huma żewġ bajjiet mill-isbaħ magħrufin għas-sbuħija naturali u għall-kumditajiet tagħhom. Kemm jekk qiegħed tfittex rilassament jew inkella avventura viċin il-baħar, Skoljitti ser joffrilek opportunità li tikkrea memorji li teqpa' tgħożżhom. U għax Skoljitti Villaġġ tas-Sajjieda, la darba bdiet gorżaqqi bil-ġuħ, ma kienx diffiċli biex insib fejn niekol spagettata tajba. U għidu li naqra xi trid iktar, frott il-baħar frisk, għażilt li ma frott il-baħar irrid jien, u fl-aħħar mill-aħħar Lest, imsajjar biex tieħdu u tgawdih id-dar. probabbli qed tgħidu daħaj kol dal-porzjona ġin kollu waħdu, ovvjament li le. L-isbaħ ħaġa huwa li kelbnin bħal da Taqsmu man-nies għeżież tiegħek. Il-mawra tagħna ma spiċċatx hawnhekk, ħansuq ftit minuti u ħammur f'kastell mill-isbaħ, kastell tas-seklu 19 b'arkitettura mill-iktar elaborati ġonna mill-isbaħ u storja rikka. Minn Skoljitti se naqbad it-triq fid-direzzjoni ta' Ragusa. Ser insuq ħmistax-il minuta. U nasal il-kastell ta' Donna Fugata. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Iqpaw hemmhekk għax dan il-kastell mhux kastell li tara ta' kuljum. Għandi appell għat-telespettaturi żgħar li jħobbu jsegwu Knockabout Sicilia. Flimkien ma' United Colors of Benetton nixtiequ naraw ir-ritratti tagħkom il-baħar, issa li fetaħ l-istaġun. Dawk ir-ritratti batuhom li permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal United Colors of Benetton il-ġranet tagħkom. Il-baħar jistgħu jkunu kemm xejn iktar speċjali jekk tkunu rebbieħa.

Wasalt il-Kastell ta' Donna Fugata, wieħed mill-isbaħ kastelli li hawn fi Sqallija jekk mhux fl-Italja. Kastell b'mitt kamra mifrux fuq tliet sulari. Esperjenza mill-isbaħ li kellna li aħna u Dihlin intqajna ma' familja baqar mill-iktar ħelwin. Id-data eżatta ta' meta beda jinbena dan il-kastell mhux magħrufa minħabba li hemm ħafna leġġendi dwaru, l-eqdem dokumentazzjoni ta' dan il-kastell toħodna lura għas-sena 1648, is-sena li l-familja nobbli Arezzo La Rocca xtratu. Huwa grazzi għall-familja Arezzo La Rocca li dan il-kastell ġie ttrasformat f'kastell neogotiku imponenti. Matul is-seklu dsatax, ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tlestew minn Corrado Arezzo. Politku importanti Siċiljan. Waħda mill-leġġendi relatati ma' dan il-kastell ta' Donna Fugata huwa li mara sabiħa nobbli fil-passat bdiet taħrab minn żwieġ mhux mixtieq. Sabet kenn f'dan il-kastell, fil-kuruturi labirintiċi ta' dan il-kastell. Jingħad li r-ruħ ta' din il-mara sabiħa nobbli li ġiet tistaħba hawnhekk għadu idur f'dan il-kastell sal-lum il-ġurnata, jipproteġi l-kastell u l-viżitaturi. Il-ġonna huma karatteristiċi impressjonanti ta' dan il-kastell. Dawn il-ġonna ituna ħjiel tajjeb ħafna tal-ħajja aristokratika tal-passat u kif ir-residenti u l-mistiedna kienu jiddevertu. Hawnhekk saħansitra ssib labirint. Mibni fl-aħħar tas-seklu dsatax, dan il-labirint jissimbolizza l-kumplessitajiet tal-ħajja u d-destin. Id-disinn tal-labirint jirriflettu influwenzi klassiċi li jfakkru l-mitoloġija u s-simboliżmu tal-qedem. Jingħad li l-mistiedna tal-kastell fil-passat tul dan il-labirint kienu jsibu ħarba serena għal kontemplazzjoni u riflessjoni. Kienu jitilfu lilhom infushom fit-tidwiriet ta' dan il-labirint. Il-labirint u l-kastell ta' Donna Fugata huma xhieda tal-għerf tal-bniedem u l-kapaċitajiet arkitettoniċi tiegħu, kif ukoll attrazzjoni dejjiema għal-lussu u l-ġmiel. Punta Secca, taħlita sabiħa ta' seħer kostali, ġmiel naturali

If it's bacon, it's Fior di Vita. The Continental Cars Open Week from June 21st till the 28th.
Orienta.
Għalik li qed issegwi Knockabout Sicilia għandi appell meta f'kumpanija mal-ħbib jew anki jekk qed tirrilassa waħdek, pleter salumi jinżel qasel. Flimkien ma' Fior di Vita nixtiequ nisimgħu minn għandek min fost sħabek ma tiddejjaq xejn taqsam magħhom b'letter salumi Fior di Vita. Biex tipparteċipa, sempliċi ħafna. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien mas-salumi Fior di Vita u ikkummentalna b'isem u kunjom il-min tixtieq tinnomina Biex ikun rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni, aħdem bil-għaqal. Kun ċert li lil min tinnomina, il-platter tas-salumi Fior de Vita jaqsmu miegħek u mhux jispiċċa jieklu waħdu.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal.
United Colors of Benetton. Bella Falzon Home. The Continental Cars Open Week from June 21st till the 28th.
Orienta.
Waqt Knockabout Sicilia ħankomplu niċċelebraw l-atmosfera sajfija, ħankomplu nesploraw il-villaġġ tas-sajjieda Skoljitti, villaġġ ideali għal veleġġatura u għal dik il-vakanza Sajfija. Wasalt il-Kastell ta' Donna Fugata, wieħed mill-isbaħ kastelli li hawn fi Sqallija jekk mhux fl-Italja. Kastell b'mitt kamra mifrux fuq tliet sulari. Esperjenza mill-isbaħ li kellna li aħna u diħlin intqajna ma' familja baqar mill-iktar ħelwin.

Ma stajtx naqla' għajnejja minn fuq dan il-kastell. Xi ġmiel! Jekk tkunu qegħdin f'dawn l-akwati, Ragusa jew Skoljitti, kunu ċerti li tippjanaw waqfa hawnhekk Donna Fugata u żżuru dan il-kastell, tesperjenzaw il-ġonna u l-labirint li tistgħu ssibu hawnhekk f'dan il-kastell. Ħa naqbad it-triq tiegħi lura lejn Pozzallo, però għandi xi ftit waqfiet pjanati. Min donna fugata ser naqba titriq fid-direzzjoni ta' Pozzallo. Ser insuq l-isfel. Naddi minn Santa Croce Kamarina u finqas minn 20 minuta Nasal Punta Sekka. Punta sekka taħlita sabiħa ta' seħer kostali, ġmil naturali u wirt kulturali. Destinazzjoni ideali għal daw kollha li jridu jgħixu Esperjenza awtentika Siċiljana. Storikament, Punta Secca serva bħala raħal tas-sajjieda, b'evidenza strutturali li jmorru lura għal żminijiet antiki. Il-faro ikoniku ta' Punta Secca, mibni fis-seklu dsatax, jibqa' simbolu tal-wirt marittimu tar-raħal. Matul is-snina, Punta Secca evolva minn komunità żgħira tas-sajjieda, għal destinazzjoni turistika popolari, hu ovvja li ħafna jagħżlu li jqattgħu l-vaganzi tagħhom hawnhekk, għax f'Punta Secca issib bajjiet mill-isbaħ, arkitettura mill-iktar karatteristika, u ma jonqosx ikel bnin. Punta Secca kiber fil-popolarità wara li ftit ta' snin ilu kien il-post fejn inġibdet is-serje televiżiva rinomata Taljana, Il-Kummissarju Montalbano. Dawk kollha delettanti tad-diving, Punta Secca huwa ta' interess partikolari għalihom għax fil-fatt barra mill-kosta ta' Punta Secca wieħed isib sit arkeoloġiku taħt l-ilma magħruf bħala Relitti di Punta Secca. Dan is-sit arkeoloġiku fih issib bosta fdalijiet marittimi li joħduna lura f'diversi perjodi differenti lura fl-istorja ta' Sqallija. Tieqa interessanti fuq l-istorja marittima ta' Sqallija. Bla dubju, Punta Secca huwa wieħed minn dawk il-villaġġi li jtik pjaċir anki jekk sempliċiment toqgħod tippassiġġa. Jew bilqiegħda tħares fuq xi bank. Nistqarr magħkom li din mhux l-ewwel u l-aħħar darba tiegħi hawnhekk f'Punta Secca. Ser inkompli triqti 'l isfel, lejn Pozzallo, ħa nsuq fuq il-kosta, naqbeż Marina di Ragusa u Donna Lucata u fi tletin minuta se nasal San Pieri. Wasalt San Pieri 10 minuti l-bod biss minn Pozzallo raħal żejr imma mill-iktar pittoresk raħal fuq il-kosta bi storja rikka li tmur lura għal żmien il-Feniċi u żmien il-Griega. Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami. Kif niġu lura, niskopru San Pieri flimkien.

Qiegħed San Pieri bejn Donnalucata u Marina di Modica, għaxar minuti bogħod biss minn Pozzallo. San Pieri għandu għeruq antiki li jmorru lura għal żmien il-Feniċi u Griegi. Matul il-perjodu Medjevali, San Pieri kien post imsaħħaħ li serva bħala punt ta' diviża strateġika kontra l-invażuri. Dan il-villaġġ huwa kkaratterizzat mit-trankwillità It-trejqiet u l-bini li nsibu f'San Pieri ituk l-impressjoni li qed tippassiġġa f'xi kartolina. San Pieri magħruf għall-bajjiet mill-isbaħ, ramel mill-iktar fin, ilma ċar daqs il-kristall. Però fuq kollox post ideali għal dawk li jridu jqattgħu ftit ħin jew ftit ġranet viċin in-natura, fi trankwillità assoluta, jippassiġġaw viċin il-baħar, imorru ġo xi restaurant jieklu ikla tajba, jieħdu s-siesta wara nofsinhar u mbagħad eventwalment tgawdi xarba friska għal inżul ix-xemx. Il-promenade quddiem il-bajja toffri atmosfera mill-isbaħ, kafeteriji, ristoranti u ħwienet mal-baħar. San Pier joffri taħlita ta' seħer storiku, sbuħija naturali u tradizzjonijiet kulturali. Il-mawra tiegħi fi Sqallija tal-lum tispiċċa hawnhekk. Ftit minuti sewqan u mill-ewwel naqbdu l-vjaġġ tagħna lura lejn Malta. Qabel ma nħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Flexis Fortify. Irridu narawkom tiċċaqalqu, rridu naraw ir-ritratti tagħkom qegħdin tagħmlu l-attività fiżika. Ibagħtuli dak ir-ritratt tagħkom waqt li qed tagħmlu mixja jew tilgħabu xi logħba futbol mat-tfal. Ibagħtuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook, owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibagħtuli, grazzi għal Flexis Fortify, jista' joħroġkom rebbieħa, rebbieħa biex tuħidu ħsieb il-kura tal-ġogi tagħkom. Jiena nsellmilkom u niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Saħħa!
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Esprit.
Bella Falz on Home. Koliosh Authentic Greek Yogurt. The Continental Cars open week from June 21st till the 28th. Orienta.